Ojose mag sigand Luo adimba kod fadha ka fadha machiegni Jakanjia. Kawuono wuod jaboro wadwa ng'iyo oganda miluongo ni Josuba. Suba iluongo ni Abasuba gin nyikwa Bantus. Suba odonjo e East Africa e higa mar gana achiel mia abich nyaka higa gana achiel mia aboro AD ka giwuok e Central Africa. Tubas gi pure Bantus in Western Kenya, Nugusis kod Luyas. Kwaro maduong' monyuolo oganda ni e piny Uganda kocha iluongo ni Msuba. Yawuote ariyo miluongo ni Junju to gi Sama Kukiro emokelo oganda maduong'ni. Around 1760 pogruok nobedo e kind Junju gi Sama Kukiro. Wach maduong' ni Junju ne osiep chi Sama Kukiro mowadgi. Basto ich nowuok to Sama Kukiro penjo to Junju oriyo dhoge. To Sama Kukiro organize ni mo Abakunta clan odhi okaw jeshi mag Abakunta clan mondo mi gi fight Jonjo. Koro mana kaka owadgi ne dwar ne odwar mana mondo jogi odhi obwoge, odhi obwog jeshi ge mondo mi obwoge abwoga ni tim mano timo rach. But kata kamano jogi no obedo kod mirima modhi monege. So bang' kosenege to kerruok obedo, ma pogruok obedo, ma gichako wuok e pinygi mar Uganda koro. Koro plan B sama kokir obedo go mondo gidhi giywe pi wang' jokowadgi. Koro gi organize ma giluongo ji mopogore opogore gigo report. Basto ne nitie jathum moro mane iluongo ni Mwembe. En mane owinjo kiliek ni ng'at mane miss kata dek ma ok obiro ibiro wang' utegi. oringo otero ne jogi wach nofwenye bang' kodhi oyud kete mane ogogo thum odhi oyud kuno ofwenye ni omera kar in mane inyiso jogi in be koro wang' ne lugi mane kaka ne giwuok uh, buganda kingdom pogruok nodhi obede basto luo dynasty be pogruok nobede mane kama ibiro winje dhot moro ni joko joka jok jokomolo jokowiny pogruok nobedo kind jogi basto luo be nodhi obarore nodhi owuok pogruok maduong' manobedo e dho e, e, e dhod e, bang' ka tho ah, ah, jonjo ni nokelo pogruok kendo nomiyo descendant mag omusuba nobedie moting'o wasaki Waware, Kaswanga, Waondo, uh, to gi Abiganda. Koro most of the clans mag Josuba nowuok Buganda Kingdom ne gipogore opogore ahinya ahinya bang' tho mar king mar prariyo gauchiel mane iluongo ni Jonjo mowadgi Sama Kokiro. Grup mokwongo mane oringo nikech tho mar Jonjo nopogore tiluongogi ni Kenge, gin e jo Rusinga Rusinga Highland ma Rusingani. Witewe mane jathum e, witewe mano wadgi mwembe mane jathum cha em fangano basto kiboe mano wadgi witewe e, mano nego mano nego jonjo cha bende nopogore so josuba nochako uh, uh, okuongo owuok e Buganda Kingdom mana kaka asewacho mano e diere loch eh, Kabaka Kiabuka mane wuok e Kintu clan. Koro Uregi gi Kasgunga eh, gi Kak Singri ne gin nyikwa Bahinta, Bahinda, iluongo ni Bahinda mane owuok Buganda Kingdom eh, ka giridore south west eh, to giridore arida ma gi cross east to west mar Lake Victoria ka gi ka giringo basto gi- gi- gidonjo kama iluongo ni Nyandiwa basto u- jouregi nodak e Gwase e, e, e Gwase Hills basto Kasgunga nodak eh, Kasgunga gi kas gi, gi Kaksengre nodonjo kama iluongo ni Gembe ema ne gisettle. Koro nanyisi ni bang' tho o, Junju e piny mar Uganda, Suba nochako pogore. Basto ne nitiere iluongo ni five colonial locations mag jowagi, kama oting'o Rusinga, Mfangano, Gwase, Kaksingri to gi Kasgunga kata Gembe, jo Gembe gintiere kaka gitudore kanyo. uh, pogruok nobede koro wagasi gi wakula nodak e gwenge mag nodak e, e hills e, e, e thuche kata mana gode makono basto wategi to kod waganjo no, no settle along lake gin ne gidak eh, machiegni kod kod eh, kod lake so Comparison nitiere minyalo fwenyo go ka josuba wuoyo, ibro fwenyo ni nitiere pogruok mang'eny ahinya kidwa compare kaka josuba ne gin. Ka kuom ranyisi kikawo tilapia, ing'e rech mar tilapia? Mm. Koro joluo luonge ni ngege, to kisuba luonge ni engege. Iwinja? Mm-hmm. To kikawo buffalo, to joluo luonge ni jowi, to e kisuba luonge ni e, e, e, e kira e gira iwinja mm -hmm. to rabbit an apuoyo gi dholuo to jo e kisuba luonge ni e kisuso basto wathog en njiri gi dholuo to jo kisuba luonge ni e njiri koro kisuba eh, closely gidwa wacho dhok machal gi jo kisii kod jo kuria Jokuria eh, ma dhok miwacho around Meuru in, in, in, in, in Migori County. Bende kichako i compare kata mana vegetable e Kisuva luonge ni Enyish to Olosuva luonge ni e, e, em, Emvua iwinja to fish giluongo ni Eswe to e Lusuva luonge ni Ingwa. Koro pogruok momiyo ineno ni seche moko josuba samoro donjore ahinya e dholuo gidwa wacho machal gi dholuo en ni diere machon kane missionaries obiro mondo nisom kata mana e skul kata osiptal kata e kanisa nyaka ni first iwach dholuo basto koki chak idhi e dhok machielo kata kisungu koro kae ma pogruok e dholuo donje gi jowa ma josuba but josuba josuba ok gin joluo gin purely bantus modonjo e iwa modak e iwa sama ni wanyalo gi wanyalo wacho dhulu matin jomoko winjo nikech pogruok nobiro mak maka nyaka ni dhi e skul isom to nyaka ni kuongi isom dholuo ni mondi kokiteri e dhok machielo dho thotinda adoga rom gi jo Suba miluongo ni Abasuba ma gin nyikwa Bantus. Lawyers gi Gusii. The Sudanese.
Sudanese. Bantus. Bantus.
Yesu giluongo ni Katonda. Iluongo ni Katonda. Katonda. Yes, Katonda. Joma joma lich ahinya. Joma lich ahinya. Hey. Mago e jo Suba. To were ni wacho dholuo.
Owere. Tok gin donjo adonja nikech koro gin e iye koro nyaka giwache to gi kaka nyisi ni mission eh wuod ji to
eh
okawo eh

ang'iyo system ka idhi ng'ato kokete na ndra to kuobe mm. kikete kata ni ndaki different to kuobi kuobi sasa kwa bicho kinyo kwa buru ni endi mm. wapenji penjo mayot penjo mayot penjo mayot mapok na dwara yudi Evangelist Charles Dunde baba ine jasuba. Eh, wacho nako.
Charles Dunde. Eh, eh, eh. Obaro Charles Dunde watu adatika endi bana. Oh. Wacho namna gani? Okay. Wacho kani ratego no otimo research mapek. Eh, eningino jasuba.
Obia mia nyasuba.
Oh, ai!
Idwa meda. Adhi wacho kodho pad. In thuolo.
Adhi thuolo. Eh, be thuolo.
Charles bwana ni thuolo. Ah, oh, ne. Ni nya somo teme. Amaliki winjo radio.
Oh. Amaliki. Ibuki winjo. Omera. Kwati.
Yesuba. Yesuba.